Бүгенге постыбызның сәбәпчесе, дуслар, сез. Чөнки сез бездән сораган идегез, колмак белән ипи пешереп күрсәтегез әле дип. Менә без аны бүген эшлибез. Теләге булганнар, безгә ияреп, шулай ипи пешереп карый аласыз. Колмактан чүпрә ясап буламыни дигән вакытта, була, дуслар, чөнки колмакта нәкъ менә дә чүпрәнең үзлеген бирүче шундый бер матдә бар, ул лупулин дип атала. Ипи пешерү өчен бит инде анлаганыңызча, аның очыткысы булырга тиеш иң беренче чиратта. Очытка әзерләү өчен менә без хәзер менә шулай ике кружка су салабыз. Салабыз менә бер учлап кипкән колмак. Һәм бу массаны без инде бер 15-20 минут Кайнатып алабыз. Менә безнең колмаклы суыбыз э, суынды. Хәзер кул пешмәслек дәрәҗәдә булып, без аны хәзер менә сөзеп алабыз. Сөзәбез. Сөзәбез һәм э, менә бу суга без салабыз бер кашык Шикәр комы, бу инде ферментларны эшләтеп җибәрү өчен кирәк була һәм салабыз аңар куе каймак хәленә килерлек булган он салып болгатабыз. Болгатабыз ни өчен? Бу безнең массыбыз бер тәүлеккә яңадан чүпрә әзер булу өчен бер тәүлеккә җылы урында, шулай тыныч урында торырга тиеш була. Бер тәүлектә инде бу безнең ипи басу өчен кирәк булган чүпрә була. Һәм без аның хәзер өстен каплап, җылырак урынга куябыз. Күп кенә хуҗабикәләр бит инде хәзер ипине өйдә пешерергә яраталар. Аның өчен төрле-төрле кушылмалар файдаланалар. Кулмак белән пешерүчеләр дә бар. Менә без бүген кулмак белән ипи пешерү өчен очыт кына Төрле төрле ысуллар белән э, эшләп карадык. Э, менә бүген мин сезгә аның икесен күрсәтеп китәм. Беренчесе менә аның э, кайнар ысул белән ясалган ачыткы дип әйтәбез инде. Һәм бар тагын әле берсе пешереп тиелгән бәрәңге кулланып составында монда пешереп тиелгән бәрәңге дә бар. Әгәр дә сезгә кызык була икән, без аларны ничек ничек ясалганлыгы турында шулай ук сөйләрбез. Хәзер инде безгә ипиебезне изәргә кирәк була. Аның өчен менә без бер ипигә бер э, кашык исәбеннән әзер очыткыны салабыз. Э, минем ипием зур түгел. Гадәттә менә стандартный формаларга ярты литр су кирәк була. Без бүген э, үзебезнең мисалыбызда менә шушы кружка белән бер кружка җылымса су алабыз һәм аны болгатабыз. Болгатабыз. Бу э, безнең изү бит инде, монда безнең бернинди дә башка чит э, әйберләр салынмый. Тоз, э, май, песок ише әйберләр салынмый. Менә бу фәкать ачыткы һәм он һәм су. безнең камырыбыз. Шулай ук э, сыек, каядыр сыек э, каймак куелыгындагы масса килеп чыгарга тиеш була. Менә шушындый куелыктагы безнең камыр килеп чыкты. Һәм без моны каядыр 3 э, сәгать булырга мөмкин, 4 сәгатьтә булырга мөмкин, чөнки кылмак Камыры ул бердән ашыктырганны яратмый, ул әкрен генә шулай үз хәленә килә һәм җылы ярата. Камырны суык төшләргә тиеш түгел. Менә без аны шушылай җылы урынга бер 3 сәгатькә куябыз. Ашытырга. Менә безнең изгән камырыбыз шулай әчеп утырды өч сәгать. Без аңар хәзер менә салабыз бер чәй калагы тоз. Менә шушылайрак иттереп. Тоз. Салабыз он һәм аны басабыз. Бу инде безнең куе булырга тиеш. Мысысы озак үзләндереп, басып, кулдан ябышмаслык хәлгә китереп, Шулай хасиятләп, озаклап басарга кирәк була ипи камырын. Без хәзер камырыбызны менә шулай басып бетердек. Ул безнең кулыбызга ябышмый менә шулай. Хәзер без аны алып, э, бер формага китереп, әкрен генә салабыз кабарасы савытыбызга. Шулай ук э, җылы урынга без моны кабарырга куябыз. Менә безнең ипиебез әзер булды, ул пешеп чыкты. Без аны 3 сәгать кабартканнан соң 200 градуслы мичкә нәкъ 1 сәгатькә куйдык.